sweswo ni nga vula ku ni munhu wo rhandza camera ku ni nghena kwaa ku na nkarhi wa mafenya ku na nkarhi wa ku va serious Eh, eh, eh. Eh, a ni tirha mali lawa a mi ni byelanga loko mi fika la studio mata waye
ri vitaniwa ngopfu hi hi va ka mali Oh, va- burisano burisano

avuxeni i hlekani na mperisa vayingiseri kumbe vavoni va chanel leyiwani la ka nokonoko va tivi ku antswa la hi ngo hashtag no them bera hashtag hi kurisa lava hi nga na vona mina vito ni mtj double rm kingston jamaica original roots rocking rock from the mountain of zen ka kona sikamela ni tiko ra ka xikwundini khensa kahle um ku va mi ni langusini kwala ka chanele ni tshame kahle laha na xitirhi xa bolambambu comedy one ku nga matimba maluleke kambe ke u tlanga hi vito lera ra small king u ta vhela a hi byela ku vito lera small king ri suka kwihi hamamukela ka nongonoko va tivi ku antswa mixapu
ni kona vito ra small king ri suka kwihi oh, okay smoking Mm. atletle i xihosana Eh, i se xihosana. ni yi susa laha ka xihosana ni yi faka ka xilungu hi ku small king small king Eh.
okay i- surname ya n'wi i maluleke maluleke Ivi xihosana xihosana se n'wina mi yi susa laha mi yi yisa laya why mi mi mi mi mi- mi nga tirhisanga xihosana why mi lavi small king xihosana i six Eh. small king i six
no i mhaka ya kahle so um ni byeleni um timhaka to to acta ti sungule rini kwihi mhaka yo act Mm, a ni nga ri xongo wo ndaza ni tikuma ni fike laha mm, ku act kweswa swo ti wawela hayi mm, mm, mm, munhu a kha u wawu Mm. ni nga swi tivi serious ku fika laha mm. mara vona va ni byela va ku hi la ta hi xuta drama comedy Yeah. a ni alanga same time loko ni koma Eh, mi- i ma- i mhala a nga a nga mi byela ku xito wa comedy lowa mzami ni vitana mzami pizza okay eh, yeah so u- u- u- ye u- u- u- um- umgumi njani umbe o- omteka nje angambona kun'waya mkhemi actor o- o- o fika a- amteka then a a mi nyika script ku sungula ku ku tirhiwa nxo a nga ni vona voni laha kerekeni ku hisi hi banyana swin'wana laha kerekeni switsongonyana show ni voni kwalaho ku ingaku swi kona nyana ehe then am teka mara eh, small king i munhu la a nga a nga sungula tidyondzo ta yena kwihi ho tidyondzo sungulele primary le primary e ya tivoneleni primary school ni ba kona ni ba kona until grade seven se ni suka ni va nghena hala ka ngesimana ni ba kona ni ba kona ni huma ka matric hi 2016 okay eh, yi- yimani kwalaho eh, a primary kumbe a high school a swi ri kona eh, switori kumbe tidrama leti a ti tlangatlangiwa mi kuma ku for timax exikolweni a swi a swi endleka sweswo iya timax a ti ri kona For timax a swi ri kona a mi ekita e-e ni nga ri ku ekita a mi zangi mi va mi mi va na kateko walowo wo nghenanghena a mi a mi- a mi tikumisa ku yi timax ta kon'wini va ni timakisi ya ku leta to ku fana ku va na group leader Eh, eh. na un'wana ya hi setsala hi le ndzhaku Eh, Eh, okay va hi lidara va kuma timakisi va hi phaka
no vayingiseri eh mi le ku sitweni laha mi le ku sitweni so eh smoking ni byeleni ku eh, hi kwihi ku tikeriwa kumbe ku oloveriwa loko eh, eh, mi nga na kona loko mi- mi mi karhi mi tlanga eka bolambamba
ta sungula ku tikeriwa okay eyi ntikelo swo swo munhu a ta wu bukuta laha tikuma fikini a ba siku hikuwa ra nga nyikiwangi sini eh, swi vi kona sweswo a ri ku tikeliwa ku u suka ka yona kink ku nakutlha eh, ni ya ba swilo va mukhamela ku ekita ya eh. mm, mm, mm. ni ka swo u lava ngo khamera mi lava ngo khamera n'wini ayi mi ra khamera olovana
ya olovana khamera mara ku oloveliwa ni ya swo hi tirhisani kahle ka olova lava e, e khomanini kahlekahle mm. loko va ku nyika sini ha mm. swi easy no yi ba same time mm, hi ku hi vanhu lava se u nga va tolovela
se i ndyangu wa mina na mina i ndyangu wa n'wina mara okay loko munhu un'wanyana u mi lava um let's take uh, ku nga ri swa mafenya ku ri i drama yin'wana njhe a mi lava then a mi kombela mi ta mi ya tlanga la ka hina niya kumbe mi lava swa mafenya ntsena n'wina
sweswo ni nga vula ku ni munhu o rhandza camera ni nghena kwalo ku na nkarhi wa mafenya ku na nkarhi wa ku va serious Eh, eh, eh. Eh, a ni drama yi lava leswo swo u pfa humesela ti-emotions ta Eh, wena ntsena mi mi directiwa n'wina Eh. mi ta mi ta landzelela Ya, ya. Eh, swi komba ku eh, ku na nyiko ndhawu leyi eh, mo hi nga tipfinyingi laha mi ta tsundzuka swa ku hi le mbiteni ya vutivi loko swi teka ku pfuxa tinhenha na ku pfupfula tinyiko ta vantshwa so laha hi tshami kahle na matimba small king Maluleke la hi nga kota ku n'wi kuma ku hi pela u na nyiko ya ku tlanga switori so mi lava ku fika kwihi eka gondzo leriwani ra ra ra ra ra ku tlanga switori mi ti vona mi ri kwihi
leyo tlanga switori mi lava ku tlanga switori
mi lava ku hleketela a va hi rhoba mi lava ku fika kwihi a mhaka yo hleketa Mm. ya so hi tisetele mi- ti le ti le henhla nyana Eh, byelani vayingiseri byelani vayingiseri ku pfuna muntshwa sweswi la nga mi yingiseri u lava ku twisisa ku small king kasi wa navela leswi na na yena a ta kota ku i- i- i- i hleketa a a- a henhla loko no tikuma ni ri ka sabc ni phushi ngopfu kwalaho Mm, i ku navela ka ku n'wina navela ka mina ivi i sayiti ra n'wina okay bola mbambu yona hi yoxe hi ku bola mbambu yi le ku phuxeni kahle ka youtube ya kumeka na mi tsundzuxa nakambe eka ripfumelo studios channel fambani mi ya yi viewa kwalano mi ta- Subscribe va la. subscribe mi ta n'wi vona small king bola mbambu yona hi yoxe mi vona yi ri kwihi e bola mbambo hi swi fambisaka so obvious loko ya humesa two hi ya ba ku hundza laha ka one ndabha ku hindzelaka wani e leswaku bola mbambo yi nga tikuma yi nghenini na le ka a ni ku na vasoli makamba hina sweswi hi landza vona sweswi Eh, hi switepetepe a ni va chichamela va ha kokinyana moya se ku ngheni hina kahle kahle ni kombe ku tsema nomo kwalaya ni kombe ku tsema nomo okay eh, namti so mi mi- mi sungule ku- ku- ku xuta bolamba mi rini balambambo yi sungule ku ri december a ku ri december december
so a swi a swi tsundzuka kahle Okay. Eh.
tsundzuka kahle loko yi loko ni sungula Eh. eh yi tikini leya mina yo sungula se loko ni yi bini ya mina yi chuwachuwanyana kwana ku ri yo sungula sungula Eh, eh. Eh. a ni ta n'wi vutisa ku a a swi mi disturbangi la phela december ma swi tiva ku yi phela december kahlekahle a yi n'hweti ma ta december yini i lembe leswi yi nandzihisaka swona mara n'we a mi kumeka mi ri busy hi shuti a swi mi disturbangi chekeni swi- swi- swi- phela shuti nge na yi tiva a ko endleka yingo laha a mi nga wa ri nchumu a mi laveka a shuti mi shuti masiku mangani ene december ya mina ku ri bolambama a ku ri bolambama ne hikuva ni byele ni vhele a mi ri prepare se ni vhele ni plana ku december ya mina ku i bolambama a ko cheka ha ni nga ri busy yona ku ri busy ya bolambama
mara va ri kona na ende ve ri yini e, e, e, tanihi partner ya vona loko yi ri so yi karhi yi tlanga switori phela mo ni vula ni vulavula ntiyiso mi training ngopfu ka facebook um ka twitter ka whatsapp ti-clip ta n'wina e small king vanhu vo tala va rhandzi character liya um mi nge le ku yi tlangeni laha ka bolambamba so mhani va ku sweka loko i mhani va ku sweka ntiko ta vitana njhani va ri yini va ri yini hi n'wina va va titwa njhani loko mi mi mi karhi mi phela na swi ti-obvious ti-inbox e swi swo taniya va ri yini mhani va ku sweka kaya
inkinga hikwalaho Eh. Ai, a va se va kona loko a va ri kona ni Eh. ni sure ku a ni ta mi byela kahle ni mi hlamusela kahle Ai, ku va kona. vuenti kahle Eh. kahle Oh, okay mara family yona yi yi ri yini loko yi yi yi voni mi mi karhi mi tlanga laha ka bolambangu loko ni sungula va ku no ho kulo no makaya ni ku ni ya ku xuteni a ku hayi se swa ka yeswo u ya ku tlangeni mara lo se yona yi huma bola mbamba swona ku nga ku se serious mm. hi ku na le kaya sweswi ve ri loko va va va ni hlamula mm. ve ri celebrate ya ka hina leswaku um eh, mi fila njhani mara phela the word celeb celebrity ni twa ri ri henhla ngopfu ra tika mi fila njhani ri kahle mara na challenge mm, laha u fambaka kona u boya ku xewetini mina leswa swo va ta ku xeweta u nga va xeweti va ta ku siwa tona eh. nkarhi wun'wana se u va u yo karhala ku and xin'wana xa kona ni loko se u ri celebrate ni twa ingaku va va languta ngopfu vutomi bya va lava ku xokolole ku vona munhu u sungula king wa kona ku na movha celebrate bya kweso sweswi mara um eh, eh, tibra ti ri yini loko mi mi mi tshamile mi ku ku a ti a ti tlanganga ka ka ka bola mbamba ti ri yini va va ha mi feva ku endleka yini va mi- va mi seketela no a ku se cinca nchumu Mm. ka ha ri sweswo swa khale Ah, i- sweswi vo va kha va ni hlohletela ku phusha se swi vuya mahlweni ya mahlweni Eh. ni mhaka kahle mara eh, sweswi mi le kwihi sweswi mi endla yini a a a a vuton'wini sweswi ta ta tidyondzo ta ha yiminyana that's why ni tikuma na ha ri kona la kaya Mm, hi mhaka ya covid
lembe ximask lava swi tiva kahle
hayi na mi twisisa eh, ni kombela ku- ku- ku nwanyana mati la eh, na small king la ka nongonoko va tivi ku antswa leyi ngo hashtag no them better hashtag hi kurisa lava hi nga na vona mo ni xavisa gezi Creative King Photography and Films. I- i- Ikhampani leyi tirhisaka khamera va kings media va xuta swilo swo hambanahambana swo fana na wedding baby shower engagement ceremony birthday celebration unveiling funerals in or out of parachute va xuta swinepe na minkandziyiso leswi hinkwaswo va swi endla hi mintsengo ya le hansi ku tihlanganisa na vona swi lula va na riqingho kumbe whatsapp eka nomboro 079 955 2428 kumbe 081 008 79 4 kumbe u rhumela inbox eka facebook page ya vona the kings photography kasi ke loko u nga va kumi eka foni wo teka xibazani u ya eka nkobani hashtag best quality forever Alright vayingiseri hi vuyisa sweswo a makete la hi nga tshama kahle eh, na Small King kumbe Matimba Maluleke n'wami n'wi tiva hi vito ra Small King i Matimba i matimba ma luleke kumbe va floyd eho a ya nga ri tivi na yena ri tumbelile a mi byelanga loko mi fika la studio mata wayi
ri vitaniwa ngopfu hi va ka mali Oh, baka- nyika vona Oh, okay okay um a a songa songa lawani um ni byeleni ku bolambambu ku bolambambu crew hi ku angarhela ma ma ma ma ma bukiwa mi ya mi ya performa mi khoma ti-mic mi mi tlanga live kumbe a mi za mi mi mi mi mi bukiwa since yi humeni hi petrel a hi se bukiwa a mi za mi bukiwa na- mara a bukiwa Mm, mm, mm. eyi va nga hi kumi okay n'wini mi mi mi kumeka njhani ka ti-facebook ka facebook ni kona
ka whatsapp ni kona Mm. ka facebook i a yi kahle futhi double a double i username leyi e a yi kahle futhi a yi kahle hayi um eh, ni xo ku yi ta yi ta mi tsandza ku ku yi secha ni ta yi vekela kwala ka ti-comment then tinambara if swa koteka ku mi va nyika ni va nyika kwala Oh. mi ti mo tirhisa number ra tingani Hlaya ti ka hlaya hlaya. Eh, ah, va- Mara va- na two. Oh, okay. Na Telkom ku na MTN. Mara ni ta va nyika ngo MTN. Oh, okay. va- Telkom network yi pfa yi bayisisa nyana. okay Eh, Va nga ni kuma ka 073 153 mm, 2056. 2056 xivutiso xa nkoka ni nga xi vutisangi um hi lexi um mi nga tsundzuxa yini eka eka muntshwa la nga langusa vhilyo sweswi la nge le ku tumbeteni mi nga ku yini hi ku n'wina se um mi suke laha mi ri kona mi ya kun'wanyana hi tlhelo ra ra ra ra ku tlanga so mi nga ku yini ka ka ka muntshwa la a nge le ku naveleni ka ku tlanga mara wa chava mi nga n'wi byela yini tlhetlhe hi koni nyiko yi na yona yo tshama na yona Mm, mm, yi tiyisa. mara loko munhu o o kanyambilo a yima a humelese nyiko ya yena swa olova sweswo swa olova swi ntsena munhu a nga ti chuki vanhu va tshama va na xo xi vulavula loko u ya hi ku vanhu va ta ku yini a ku na laha u yaka kona wena s- endla lexi tsakisaka wena ku vanhu va ri yini a swi le kule na wena sweswo kwalaho ku endla lexi tsakisaka wena ni kombela ku va trend line eka n'wina vayingiseri no kombela please endla lexi tsakisaka wena marito mo hetisela hise lama mi nga ma vulaka hi karhi hi songasonga nongonoko eka eka chanele eka chanele e na na vaseketeri va n'wina hi ku angana chanele ya n'wina
na chanele hi boti
a va subscribe la ya xo xo sungula xexo mm, na na ni khensa swinene ku va mi va byeli sweswo ni kombela mi subscribe va xiya ra le mukilani a se loko ho sungula ku sapotana hi tanihi xiyini hi ya kule ngopfu tanihi vatsonga ne Eh, ku na leswa swo loyi ake n'wi sapoti hikuva ha n'wi tiva ende hayi swa wrong hi swo swi onhaka sweswo Swa swona. kahle sapoti yi sungula kwala kaya loko u sungula ku sapotana kwala kaya hi ya kule ngopfu no eh, matimba eh, small king mutlangi wa ka bolambambu ni ni khense swinene ku va mi xiximi xirhambu mi fika le ndlwini ta hina ta vuhaxi eh, ni khensa swinene nakambe ni ba mandla ni vuyelela ka seketelo walowo na vuyingiseri bya n'wina vayingiseri hi fikisa sweswo makumu ka nongonoko mina ni mtj double rm kingston jamaica original roots rocking rock from the mountain of zion xilungu lexi ni xi baku laha ni ta byela hi xo siku rin'wana ni mi khensile